Ndoda kutanga nekuremekedza mweya mutsvene naishe Jesu Kristu anotendedza vanhu kurarama. Ivo Mwari vari kumusoro kudenga, isu takasiyana nevaya vaya vaya vanotenda zvibhakera. Isu tinotenda rudo, vaya vaya vanotenda hasha, isu tinotenda nyasha, vaya vaya vanotenda rima, isu tinotenda chiedza. Saka takatosiyana. Vaya vaya ndevekare, isu tiri vemangwana. So titendedzei kutenda Mwari wemasimba ose ndo vanotisvitsa pano, ndivo vaita kuti iye mukoma wangu Munangagwa aone nhamo aite chamutavanhava akambotanga achipfeka skafu ikeno akupfeka magamets ndikati hausati watanga mukoma uchapfeka mapambas Mwendo kuno zvikone vese vangazama kufunga kuti vangava zvitukwani zveruvengo vese vangavunga kuti vangava zvikonzi zvinokonesa shanduko Kana Mwari vachinge vati nyika isununguke, Farao uri chiiko iwe? Ndatenderera nyika yose kwese kwandiri kuenda. hazvichina kuti ndewe bato ripi neivo vekuzanu pf ndo vari pamberi vakati naye vachiyamisa tanzwa kubva 1980 pano kuzi pamberi pamberi ndekwapi pamberi pasingasvikwi ndikati enaro Vaona manje vana vembwa havasunuri mubomsu umwe chete, asi tinosunura tichinonoka, tinoruma zvokuti be. Vanozviziva kuti munyika muno hakuna umwe utungamiri uchajekesa nyika, hakuna umwe utungamiri uchasumudza nekuvandudza upenyu nebudiriro yematunhu. Hakuna umwe utungamiri uchaunza rusununguko munyika muno. Pamusoro iyi maMP edu haini ndaona mapindeni. Pamusoro yese vakuru machan champions ari pano. Yes. Machampions macitizens. Yes. Now, Arizona, Arizona, Mutambo. macitizens ndimi varidzi vane vese nyaya yatawira pano pamuchakata ndoyekuziva kuti haa chigunwe chati chakata ah, chatekeshera chatekeshera chigunwe

kuti munyika vana vezimbabwe vari kuda kuti vaende pachigunwe vakabva pachibhakira vanoda kuenda pahuchi pagirini pakaramba vakuda goridhe havachadi zviya zvekare vakaona kuti amanhicho vakuda nyama vakaona kuti ava vakaendeswa mberi vachingotaurirwa nhema kubva 1980 Vakuda kutarisa ramangwana ravo rine mabasa nepundutso. Nezuro ndanga ndiri Beitbridge, ndanga ndabva kule unonzi kumulirima Kachana. Kwese koko zviro zikangene ujaha. Kangene ujaha vanoita. Ehe. Ndakutaura one thing. Hama dzangu muno chigunwe ndochichasunungura nyika. Chigunwe ndochakaenda kunotekenya gidi rorusununguko. Chigunwe ndo chinotendeka pakashata. Chigunwe ndo chinonombora zvinotapira. Chigunwe ndo chinobura uchi. Chigunwe ndo dombo riya rakanoparadza musoro waGoriya. Takaona kuti haa chezvembama hazvina simba. ndosaka takazvisiyira vamwe vava ndona yaparara manzi haisiko ah, vaiti vanzi tamukaurisa mukomana tamutorera bhachi izvo vasingazidi manditorera bhachi dzvuku mandiba rinonaka reyeyo Sei tichida kuti munyika muno muve neshanduko? Isu tinotaura shanduko muZimbabwe. Hatitauri shanduko muEurope, hatitauri shanduko muAfrica, tati shanduko muZimbabwe. Nokuti yedu inogadzirwa nesu haigadzirwi nevekunze. Hakuna anogerwa asipo. Hakuna anoigadzirirwa asipo. Yedu inogadzirwa nesu. Pari zvino tine 5 million Zimbabweans who are in the diaspora. Zvinokuratidza nyika yaita chidhanga chidhanga. Chero uri teacher, uri doctor, uri nurse, uri Journalist uri munhu akazvifundira chero wakarongeka sei uri accountant unodhanganyiswa nehurumende yakadhanganyika homwe haina mari dumbu harina chikafu Mutumbi hauna chawakasimira, migwagwa ine makomba, zvitoro hazvina kana mitengo iri kubata vanhu chibharo zuva nezuva. Mukanotarisa muzvikoro, vana havasi kudzidza, maticha haagoni kudzidzisa, hakuna unogona kudzidzisa. Mudumbu kana musina kumira zvakanaka, musoro munorongonorwa. Unoona kuti ticha haana kana chimiro. mari yaiva nayo hachina inoda mukomana mudhara watadza wesikapu watadza mukomana ngaapinda hake ndonyaya yatiita kutide kuti nyika inake mukatarisa tine 60 minerals in this country but look at where we are Tinonhuwa nhamo nyika yose pasi rose. Ukaenda kuBotswana anoti makwerekwere. Ukaenda kuSouth Africa anenge achiti mazimba. Tapuhwa mitupo, tapuhwa mazita, tapuhwa madunhurirwa nenyaya yenhamo yatakatekeshereswa nehurumende. Kazhinji ukaona ane manga kumakumbo, usakwesha manga kumakumbo. Kwesha mumusoro nokuti manga ari kumusoro. Sei tiri kuda shanduko muZimbabwe? Toda shanduko muZimbabwe nokuti chatakarwira patakati mukoma wauya mukoma wauya mukoma wauya wabhemoza hatina zani mukoma vabatwa nemweya wadhiabhorosi vabatwa nemweya wasmith wokudya muchero weindependence taibatsirwa mukoma mukoma wawa uyo mukoma wawa izvo vakutodya mizi yeindependence muti waparara mukoma wawa uya mukoma wawa uya izvo vapedza goridhe rese koti mafia makaiona kuba zvokuti unoita record international record au jezira wanaya kuno record akuti paita mbavha dzokuharari kana satani ndonga anogara akatarisa mubhuku rake rezvivi zvivi zvomuzimbabwe hazvimo kuti haa matanga maapatsva matanga pamberi kuita zvivi sezvakamboitwa ukaona waakubira nyika wapedza kubira nyika woba nyika yacho vamwe kune dzimwe nyika vanokubira nyika wogumira ipapo ava vanoba nyika yacho yokuti newe hauna kana basa newe hauna kana mari newe hauna kana mari yeroora ndokaitera tovapana vazhinji hamucharoori munowana

Last thing on the economy is infrastructure. Toda kugadzira infrastructure hama dzangu maroads dzandinoti malines of civilization kana kuti tsinga dzebudiriro manetworks anga ndichataura lines of communication malines of transport migwagwa dzinopinda mese kuti produce yedu iinde kumarket when i grew up kwagutuku mai vangu vairima zvokuti be rori dzaiuya pamba pedu taipiwa masaga

because things were properly aligned toda kudzokera kuti vanhu vange vachizviitira zvinhu zvavo vasangonzi ndikupe nehurumende musapa vanhu hove vapei zviredzo infrastructure infrastructure maroads anga akadii akanaka mvura inge iri chii munosati venu mvura ikananozazizahaya naya rwedo rwunomwoyo mvura yanaya hamusayamwa aya yanaya apa iri kuenera kuita kunyanza madii kuiuchika mvura ite dam kuitira muite madiridziro mvura painenge isinganayi juno smith had done 14000 madam construction sites which have not been executed nemukomana wangu ah, mugambe wakaitadza nyaya iyewo munangagwa wapinda waitadza eh, yenhaka inorema ka ah, nhaka ah, wenhaka aitika wapinda ro mukomana infrastructure tipei mukana muone zvinoitwa munyika mutoikaringa nyika munoikanana ndo zimbabwe Ene wezanu wanu anenge wapamberi kuti ngaapinde mugoma ngaagare mugoma iweza nokuti zvakanakira munhu wa number four isocial services naakupedzisa zvangu education health support to ma persons with disabilities ma minority groups women's groups madzimai emuzimbabwe atambura musoro mune mune shinga reunhu kumusana kunenge kwakatakurwa mwana Mudumbu mune mune mumwe mwana ari kuuya. Muchiuno mune mumwe ari kutaimira.

dzimwe stera utezeri ndikapera andiona kugogo ndangopinda musupermarket akandozviitawo akapinda musupermarket maprice ese akatanga kuvhunduka kuti ndiani uyu ndiani akabva akwira ipapo number four social services kueducation uku ndokwatova kugadzira zvakanyanya three things garai pasa three things thank you for understanding god bless three things kueducation chokutanga chinogadzirwa kueducation icurriculum zvekuti vabereki muite zvemakala ndiri kubvisa izvozvo no makala opindana mukomana opindana mukomana ungada kumubereka aramba ari mwana wechikoro kuti vana havasi vari kuita chikoro mubereki ndiye atova mwana wechikoro saka tinogadzirisa curriculum nesyllabus tichinzwa kwamuri vabereki tichinzwa maheadmaster nematicha anova maexperts in education votiudza kuti which is the best curriculum inoita kuti a zimbabwean graduated student ave competitive globally in terms of technology and the modern trends dzatiri kuona dziri kuitika munyika muno kwete kuti tidzidzise vana zvinhu zvisina basa ivo vasingakwanisi even ana five band or you don't impose as a curriculum on the parents education must be out of consultation munhu wese ave happy nokuti tiri kushepa ramangwana remwana hazviitwe nokungoti minisa amuka achifunga zvakati that is going to go number two Tonogadzirisa nyaya yekuti grade 1 to 7 hurumende ngaite education free primary education. but inyaya yekuti hurumende inenge ine mamechanism we've worked on a mechanism nemari kwainobva kuti inobva kupi ichienda kupi so that we are able to give my parents a breathing space chenyu maybe uniform chete kungotowana vaite uniform kuitira kuti why uniform iri important ndeyekuti pasaonekwa anowana neasingadi that is the only thing otherwise hapana need yokuti vana vaite uniform but it's also for discipline yeah. aenda kufamu hani toti mubereki chizvionerawo responsibility shared between government and the parent form 6 asvika tomugama asve kana aita graduate tomupa loni ngaanonakirwa achitungamirira achidzidza nyika wapindara mkomana wapindara mkomana that is our policy on education mukombiyuta takutoziva kuti kune mwana ari kuda basa 18 years panosvika 18 toda basa panosvika 16 taakuaktivata drivers license social security number takutoziva kuti tichada kuzoviga vangani nokuti vamwe vanofanira kuzofaoka kuronga zvinhu zvisati zvadii kwete kuti zvinonongera unemployment rate 97 percent vapfana vasati vambopuwa kana pesilipa vazhinji muri kutengerwa rupasa muri kutengerwa bhedha naamai ivheni kana kupfeka nhewe yomukati naamai ngatibvisewo nyadzi dzakati handizve opinda here mukomana opinda here mukomana opinda here mukomana education number three chakuda kugadzirisa pane nyaya yekubhadhariswa exam i was examining i mean kuzambia kwavari kuita free primary education i was examining mamodels ekunana ireland nekumwe kweso Ukaenda South Africa, exam fee haibhadharwi nestudent. It's the responsibility of the examining authority. Kwete kunoti wanga kuita exam, woti vabereki bhadhara exam. No grade 7 exam, no form 4 exam, no A level exam. Vanhu kana wabhadhara kuzvakwana. Imimi chimbozamawo zvinhu zvitsva. chimbozamaiwo mukomana azvikashata ah, munondibvisa gore rokutanga asi nokutaura mangondipinza chete ndokutaura ganda renyu ndorinomhangara diwo mobvisa uyu ndiye wedu uyu dumbu rinokuza kuti uyo mobvisa maakuda kutamba nesuma maakuda kupaiza ma nyika yanaka asi nandigari ndakataura ndikati inini Mwari vakanditendera ndakasiyirwa basa natsvangirai namuna mugabe kunzi webasa rako ita kuti ugadzire nyika ive nechimiro kwatiri kuenda kunosanganaechimiro kakuite mumwe siyana nemaeeozoredza evhangeri vachigadzirira vanhu kuenda kudenga kwete kunosvika ita zve eh, pa, eh, mapastors for it ko jesu unozomirirwa nani iwe wakuti pastors for iwe ko unoti ini mukaona ndadaro zaa kuti ndapenga hamuzondioni ndiri pachechi ndichitsvaga kambeini kana vhoti ndava hazvitendedzi unenge wadefila nokusvibisa maplaces of worship and places of honoring God. Hatiwirirani nazvo izvi. Rega vafundisi vaparidze shoko. Rega vafundisi vatande mweya yetsvina. Nekutinga zvitoma. Kana uwo uripo wepapo uchitandwa. Waitenderera ndakamona anga ari muzaka. ana mabhazi 500 anga ariwawo futi kumateverere vaiseka zvikati apindwa neko mukoma wako ndikati imi hakuna usina mukoma akadaro namiwo kwenyu variko ah, ndindadi ndini wokutanga 500 mabhazi wanga ari kumasendra achitenderera nehuku chikenyi ndiuya pano ipai vanhu huku ee eh, zvemarema ngazvidyiwe chikafu chikauya rovai bosai asi musakangana kuti pavhoti apo pavhoti apo pavhoti apo pavhoti apo we five critical issues ndotopedza sotivhare musangano

is known for disputed elections, is known for looting gold, is known for selling silver where family kuvatorwa unoziva kosvika ungonzi nesmall house kakisi mwa wosiya tsvimbo dzei dziri musha ndozviri kuitwa nezanu kuti vangosangana nayo kuzarida kuita investment torai lithium endai nayo gold torai ndimi muri kuchera hakuna izvozvo patiri kupinda isu munhu kana anochera chicherwa muno hachibudi muno chinogadzirwa muno choita mabasa muno chobudisa maproducts muno taneta nekuita maproducts akano made in china made in singapore made in germany kare ndaiseka kwanzi vanhu vakuwo kwagutukisa zina chiro kwanzi made in germany made in china takumbodawo made in zimbabwe made in zimbabwe munovirana paramo muchakata with a lot of products atokuda kuita for international markets we need to restore the strength of zimbabwe beef yedu inonaka yatoidzorera kuti ive the best beef nekota yedu kuna na europe tine takapuwa zvipo namwari tine beef inonaka ngatiitengese kuna na europe tiwane mari tinana vic falls vasina dzimwe nyika tourism Let us be known for treating other people well. Let us be known for producing gold and fi finally finishing that product. Value addition and beneficiation. Making Zimbabwe great. Ndoo pane chinangwa chedu kuti ive number one. Kunana bhora uko, kunana tennis, kunana volleyball. Masports ese vanofanira kuzadikana Zimbabwe yasvika chazezesa mutunhu une mari president wedu kana achinda kunana united nations anofanira kuti anotaura zvirumbi zvinonzwika kana french inonzwika makati mukoma munangagwa makati kungopuwa mbijana namugabe one ten iri nhaka yechirungu ndikukwanisa kutaura tiwane mari munyika muno vanhu akamudza achiti ndobhara komba wobhara ziro kati mudhara iwewe iwe mudhara waonekwa shanduka muzimbabwe shanduka muzimbabwe aiwa mukoma wangu topota tichiita zvekunakirwa ka imi amuite zvemadunhurirwa nemazikoma enye eh, pamufaro wedu isa hatitukani techingoudzana mukoma vanotiseka urema wako asi pane umwe urema huda kusekanwa tiri vapenyu mukoma haasi zvizivo panyanya ah, madhakirwa kudai wekuti munorova mai ah, aiwa haasi raitaya kusekana pachedu kusekana kwanakamba handizve let's make great zimbabwe amen handiti nyika yedu ifambe ite zvakanaka tozikanwawo kwete sevanhu vari kuexporta human resources but sevanhu vari kuexporta ideas and thought vari kuexporta maproducts vokuti vanhu vanouyawo kuzotsvaga mabasa muno hatingakunhu nebotswana ne one diamond It's ne 60 minerals plus. Just ungogadzira 5 chete. Haumboda akawanda unokoda eh, eh, platinum, eh, eh, eh, eh palladium, eh, gold, wobva wanorova lithium, wobva wati diamond. Mamwe ese kuti mbomirai ana uranium chimbomirai. Toda kungogadzira yachene ndigadzire zvikoro ndikanike zvikoro nemigwagwa. Unoona migwagwa inenge yanaka. zvokuti mweya wangu achitenda kuno kuchitanga uchakunguruka uri murodhi aiwa migwagwa inofanira kunge yakafara iri tara ichiratidza kuti iri kumendenwa mari tinayo ukaona mabirwo anoitwa mari peye 1 billion corruption 1.7 billion iri kuenda kuillicit financial flows kungotamisa chete kuba iyoyo iri 3 eh, billion maticha makutopa 540 vese anotambira mapurisa moapawo ipapo vakatati hamisugondiwa nokuchengetai ka munhu avakirwe munyika yake eh! rona mapurisa ari anofambisa ari muopen track ari kumashure achirohwa nemhepo in modern countries mapurisa anofamba in civilized vehicles hazvibvumizi kufamba ari muopen track hamuna maseat belt Safety haibvumi. Unoisa mapurisa vakahaka kuti avo vari kumashure kudai masoja edu akahaka kunge ari kumashure vanhu vachienda kumabasa vanenge vari mumarori kunge masaga ebhinzi hakuna izvozvo let's restore the dignity of our people making zimbabwe great once more and ipapo you don't make a country great mukacheta mutungamiriri akadhanganyika ima wangozvitarisawo tarisai moti mukoma wangu apa neni aya musaita masimba game asi makasanana wapindara mukomana wapindara mukomana number two toda kugadzirisa governance yenyika government how do we govern The culture of government. Toda kugadzirisa culture nemaitiro edu. Hatidi hurumende inotaurira vanhu kuti asarudzwa ndiye shefu. Asarudza wonzi ndiwe muranda. Apinza basa ndiye mkuru. Kwete apinzwa basa. Vazhinji amunzwisisi kuti kana munhu akaitwa minister Asi eshefu eshefi ndimakamuita minista. MP akachetwa vazhinji anoti shefu auya asi eshefu shefu ndimi. We want to stop the abuse of power. We want to stop nyaya yekuti munhu anoti kana aiswa pamusoro otora mhepo yevapfupi nokureba. We want to stop nyaya yekuti kana vareba ovhunga vari pasi. Government must be corrected in settings. ive nekaucha yekuti kana uri muhurumende mombe yekurodzera kama wakaringa nzira kwete wakatarisa mugaba uchidambura munyatso varizaya vanoitora ukasara wosoda wamira ipapo leaders must know that they come and go mutungamiri inapken kana mwana akashatiswa anochinjwa napken iroro ndakavanzwa he ah, chamisa ada kubvisa masoja ada kubvisa mapurisa mukabviswa kudai hakuna unobviswa basa unotobviswa nekukura kana wakurisa wababasa chienda wapana wasumukewoka sezvandikuda kuita akaipapa mutara chienda waita papa Wachipikiri chiri pamadziro chino ndodonha nemudhuri wangu. Hatisi kuda kuchinja hurumende, toda kuchinja vatungamiriri vehurumende. Toda kunogera musoro tibone new haircut timbochinja usavi. Sadza muriwo, sadza muriwo, sadza ah, ah machangistaneta nawo takungoda kurova nyama inonaka, Samson nyama inonaka. mufana wechidiki anorova basa tombokupaiwoka zvinonaka nezvinotambira munyika umo momuvhotera here mukomana munomuvhotera here uyo government government must be fixed toda kuva ne small lean and mean government maministers kwete kuita munda wema

tatad and rotten kurati kana watadza basa rowa pasi topinza vamwe anorowa basi neniwo kana ndapinda nyaya yekuti ngapinde mukwa naa mukati munogona kudziya ka mukona tatadza burisai vhomorai munhu ngaavhomorwe The culture yeaccountability, the culture yeresponsibility, the culture yecredibility, no corruption. Nyaya yokurova mari yenyika semushonga wemudumbu kuti handisa ndapora. Ah! Let's respect my resources enyika. Not loot them but take care of them. Vamwe vari kubvunza nyaya ndinotaura yamadzishe. Madzishe musavhunduka nemasabhuku. hatisi kuda kuchinja chatida kubvisa ndechekuti hurumende nepolitics get out of the traditional institution hakuna uchagadzwa nehurumende munhu anogadzwa nedzinza rake ushete hwedzinza hahusi hwepati ushete hwedzinza hahusi hwematongerwo enyika Tiri mudzinza kwete kuti unoitwa nenyaya kuti wasumudza chibhakera kana kusumudza chigumbu. Ndozvimwe zvinoita mvura isanaye munyika muno. Mwari vanotsamwa nemaitiro edu. We are moving away from the virtues of divine leadership where madzishe masabhuku achifanira kusarudzwa nedzinza kana mune madzisipizi emadzishewo Kusabhuku chavo vamwe anongogadzwa kunzi namugadzwa nokuti ndiunda zvemusangano. Hakuna izvozvo. Ndaona vangu vamwe vanhu vanenge vachi vachanyoza nje kuti panoungaridzwa nezano hafu inenge iri yangu. Ndakamuudza ndikati munangagwa. Paunoungaridza vanhu ndakaudza vanhu dai bhuru mangu. Girini kunze zano kunze mukati yellow. Apa pakaoma apa 23 akapapunyuka munangagwa apa apa pakapunyuka ah, amene omasvingo mukamutendera Triple here kana kumakuya? Mukomana here kana mudhara? Mudhara hatisi kuti aende kure, tinoda kuti adye penje. Hazvigoni kuti mudhara abate gejo mukomana ndakagara pasi pemumvuri. Ndaramba nyika ndipei tirove ndima. Government. isu want to devolve authority devolution toda kuti kwese masvingo must be known for what it is takataura tikati midlands must be the administrative capital of our land ndokunoiswa parliament ndokunoiswa magovernment offices ndokunoti kana president vachishanya nemaministers vachiita mainternational meetings vanoitira mumidlands central position masvingo yoita the ancient capital but also inenge ichiretain our culture netradition yedu tosumudza vana great zimbabwe tosumudza vana lake mtiripi tosumudza nzvimbo dzedu masvingo yorangarirwa as one of the greatest city bulawa yoita industrial capital manicaland mutare yoita hot cultural capital vana citrus nematii nezvimwe zvose togadzira nyika ipai mukoma zvekuita maprovince 10 aiwa tokuda 5 regions north south east west central tapedza totadza kudivhida nenyaya kuti mashonaland matepe we are dividing each other nenyaya yetribalism ndiri kutaura pagovernment we must move away from the nomenclature neterminology yakauyiswa nevarungu even madzishe edu unoti chief iwo kuuk uko kuna nalandana havana chief vana king saka unodai kurejusa mutungamiriri wedu kuti umuti chief unoziva kuti chero kungoenda ikanzi chitanana inoita chitanana nzou ikanzi tururu inoita tururu nokuti chawatumidzwa ndozvaunova awa Leaders vanofanira kupiwa humambo hwavo hwakakodzera, vana sadunhu nana sanyika. Zvese zvinoiswa nesu kwete zvokuya vachiteedzera zvakataurwa nevarungu. Maprovince akaiswa nevarunga, language yakaiswa nevarungi. We want language yedu ndaiudza vamwani kati we don't want kumaruzevha. It was a terminology yevarungu. kuti is reserved for future use vanhu vedu havana kana pokugara vanhu vakatonona ike zvino kana wakagara mumaraini muya hausi muridzi wenzvimbo unogona kuya kutimwa semombe nehurumende we want to make sure pauri ipapo ndepedzinza rako haubviswi nehurumende kana hurumende ichida development haiyo zvekukumbira muri kupanzwa repagabinet muri kupanzwa repadevolution Muri kupadza here pakupa simba muwana? Shanduko muZimbabwe. Number three is the economy. Economy toda kugadzira yainetsi inyaya yeconfidence, inyaya yehope, inyaya yekutsveta munhu anoziva zvinhu. First thing to be corrected is what is called property rights munhu ngaazive kuti handine changu haungotorerwi kungo ndapamba ndatotora ndine amuridzi ah wazviwana kupi unofanira kuita zvine rule of law munhu kana aparirwa mhosva anofanira kuenda kukoti onopuhwa koti isingatarisi kuti unobva kumba kwani ike zvino zvikanaro wezanu pf ndakaona mwana anofamba nezvimaflegi zvezanu kuti ndisasungwa hakuna izvozvo kana uri triple c ukarepa munhu tinokubata uri triple c ukaenda kunoba mari yenyika semabirwo ari kuita vanhu ava mabiro aya tinokubata we don't want the law inenzi wabuda mumba maya munhu anofanira kubatwa nemhosva yani mapurisa achanakirwa mangani Ah, tavapo irewe neuniform inochinja neganda rinochinja nehomwe inochinja nemafambiro anochinja nemotokari dzinochinja naisu tapinda hakuna munhu anonotenga tiegas kana pfuti nokuti hapana wakurwa naye toda kunotenga perfume pakatitenga tega munhu uirire kwete kuti munhu uiswe kana kukachizwa hurumende iri pamukiwo kuti toda kutenga vatiegas kunyika kwedu munoadi toda kukachidza vanhu kurwara kupenga wakadarwa nagresi mugabe unopenga Ndakasiya. Economy number three. Let's fix our economy. But to fix the economy, there's no way yatinofixa economy tisina kugadzirisa nyaya yecurrency. Yes. So tichambotanga chirowa goridhe rakadai tichiita mareserves edu. Ndaiseka ndikadai mugabewe Sei tine hatina magold reserves but Europe ane magold reserves vachitenga gold kwatiri. Why don't we make sure that we have our own gold reserves? To move our gold standard but in the meantime tomboshandisa a basket of currencies but mainly US dollar. Munhu ngaabhadharwe ne US dollar teacher pa US dollar. Tora muhomwe kumunhu wese, tora muhomwe munhu wese. Tombobatanisa vanhu. But not for a long time. Just for a short time as a transitional mechanism. tobva tazounza currency yedu iri stronger than the pound stronger than the dutchmark stronger than the yen stronger than yuan yes, yes. is possible chinopa strength kumari is leadership iri focused leadership inonzwisisa kuti panoda framing of policy dzinobata vanhu nokubenefita vanhu opindana mukomana aiwa kaina andingotauri ndaandiri minisa waict namugabe ndikakuti mugabe Yati gadzira nyaya mafoni muno mune indaneti iwande zvikanzi zvinoitwa sei ndikati ngatiti one two zvikanzi oh, chamisa uri kutaura kuti simukadzi ringachipa kudarika madomasi tinorohwa nevanhu ndikati no zvinoitika mudhara kanzi oh, zvigoni ndikati ehe iwe unoti miromo yavakuru haiwiri pasi yevadoko haipotsi ndipe mukana hamuna kuona here masimukadzi hamuna kuona here mafoni vamwe maane bariko remafoni kuti anozoda telesel asi havana kugadzira nokuti hatidi nyika yokuti uchida kuti ubate network unokwira muti kana kukwira mugomo kuita gudo kuti uwane network nyika inofanira kugadzirwa so that we have ubiquitous connectivity not just 4g 5g nekuti kezvinodei muchigugula Kama hapana wazhinji moti wakuda kutodiko apa dhuze so yobva yadonha network wotangashe gore tu hauna unowatangashe ndiri kunyamara apana wapindara mkomana wapindara mkomana daikono tava kugadzira upfumi hwedu but kutigadzira upfumi tofanira kugadzira macommanding heights of the economy energy kunana agriculture togadzira marights evanhu isu agrarian reform precision agriculture tokuda muno vanonyebera kuti am not a zimbabwean because our country has made us to lose pride in ourselves citizen rights toza toda kugadzirisa but honai vana vezimbabwe maita basa muchakati ndapedza nemi ndakuudzai why we should go and what why we should go and what tiri kunovhota here asi isu ndinaa kuti muzive chinhu wani chinondipa manyawi nekuziva kuti apapa tinorova munhu wandakatakura mukuru ainogona kunge ndine muturu mudiki but uturu hwandinawo uturu hunobvepiko isu tinoendeswa nakristu jesu mwanakomana wamwari kana ati zvinoita chete zvinoita chete chero kati hazviiti zvinoita chete chero vazanukevo vakati haapindi

ndo pari kunobata nhumbu yenyika kuti musikana anonzi zimbabwe uyo anga asina kumboitawo mwana kubva 1980 omboitawo mwana anosikisa nhumbu ndimi toda kunorova nhumbu ibve yabata ipapo ipapo 24 kamwana kakutochema nyenyenye toziwa makorokoto tokangozi nezoi nedzimwe nyika nezoi economy nezoi corruption

maitire enyu anoshamisa mavhaire junior nazobwo junior tazikekechike zvinemi mungadawo nazobwoka here kana kuti unovhaira ndaanovhaira ndiye unoitisa tika ndaavhaira haikoni kuita tika Pinda mkomana, pinda wapi nyara mkomana? Munhu wese zikumenga cho. Wazadza. Nyika yose. Muchakata hoye. Fikisa gecho. Pasi pane mwando apo. Aenda. munomuziva but haasi kuuya kwamuri segweta ari kuuya semunhu wamakasarudza wamukatoda kuti kutimiririra tumai vanotumika vazhinji vanoti pakanzi mp vanofunga kuti zvinonzi missing person mukangomusarudza hamuchamuoni anouya kamwe chete sekrisimasi pagore kana kusambomuonazve mozomuona 5 years adzoka kwamunhu akukutengai nembeu nemasitsi nechikapu cherice akukambena okupai zambia okupai t-shirt mwana wake hamutengeri izvozvo anenge anyi kutengera zvinonaka imi mopiwa zvinoshata rambai vanhu vakadaro Toda vanhu vakaita sana mavhaira vanotumika. Mukomana wechidiki wandinoziva anoterera vabereki anoremekedza vabereki. Mumboterera mukomana. Aiwa chimboitarisa. Hurumende inenge ichiti pamusoro ine mukomana. paump ine mukomana paukanzela ine vakomana mozoita vana mai vofuti vasikana mozoita nana baba kuti zviitike ka kuti iye namhami nadhedhi nani nechildren kuti zvikwani inenge yakapenga manje mukatsveta mukoma wangu wesikafu uyu pamusoro paump panenge pana mamona tinotinda amene munomusapota here mukomana zviroera maoko ndokutendai muchaka congratulations usatinyadzisa waenda kuparamendu

akati iwe wakuonesa iwe saka chini vakuona anaro eh, usazonditi weaina masikuka eh, eh, ndakuburidzira wama ndakanayo aa ndinofanira kuenda but usazonditsingiririra andizvo here this is a good mp muchakata

mati north masvingo north ndaona pana baba namp futi baba dzivire ndaya gore rino munangagwa takamurongera chipani sunga wani sunga tashe tine timu inonetsa yekutevera kubva kumakanzura kuenda kumamp kuenda pamusoro pacho madzivire ndaona une bendi ndati haa madzivire wazoenda mberi mai wane bendi mp unoita bendi haa waenda mberi madzivire haa waenda nenyika tinokutendai Vamadzivire vanodzivira nhamo? Vamadzivire vanodzivira urombo? Vamadzivire vanodzivira Zanu PF? Vamadzivire vanodzivira kunyadziswa? Vamadzivire sangana nei nevanhu Chigumwe mudenga. Chikumwe mudenga. Chikumwe mudenga ku. Wazadza. Nyika yose. Aliko. Aliko. Masvingo North muliko here uko? Muliko here uko Masvingo North?

Hamapfure varikuda kupfura zanu PF ende maipfura musaisiya isina kubvurika, ngaipfurwe zvachose tiwane kuti jongwe kana rikaundurwa aiwa ngaripfurwe tione mafambiro akanaka mumasvingo south. Masvingo south kunana ringomani handiti kunana muchibwa akawa ndandiri tichapa muchibwa eh, ndichiri ndangobva kuchikoro ndakaita temporary teacher pamuchibwa ndakakaita nonga two months a ah, three months ndasheedzwa kuchikoro ndichienda kunodzidza zvepamusoro vabereka vakachema vamwe vachiuya nehuku kuti hazviite kuti uende vanga vatapirwa nemukomana saka am very much attached to masvingo savo ndaigara murengomai ndichiuya pamuchibwa every day so parupike pairigation papi achinwa madrink fanda haye taatakapenga ipaposa so ndokutenda imp tinovhotera mp yedu vamubvura handiti vamabvure is our mp for masvingo sa ndoyamba vana vamuzembi kai vamuzembi havachagoni kudzoka vakambokanganisa tichavatora yedu mai manje eh, nokuti toda kuti vanhu vese vadzoke munyika mumo kana ana jonathan moyo Ehe, hatiwirirani zvenga anomborasika but chero mwana wamai vako akarasika mwana wamai vako. Vanhu vese ngavadzoke vagare muchi kunyika. Amafuri.
Shandiko muZimbabwe. Shandiko muZimbabwe. Shandiko muZimbabwe. Wazadza. Aniko. Aniko. Masvingo South muriko hereko ngavapinde havo vakomana
notenda amabvure munomufotera arouyo toda kuti munovhoterawo mukomana akasvika kudai unongoona marorwa akaitwa tai anorakidza murume akamirira basa tomuvhotera kuti apinde tinokutendai mirai vagasva Vakasha kumasvingo wese.
after elections

we are peaceful ndo zvatinoda ndo zvatinofanira kuchengetedza nguva dzese hapana nyika inovakwa nevanhu vanorwa kana vanhu vanovengana kana vanotukana vaitofamba vachitivo a ah, mangwana muite mhirizhonga anenge asungwa munoenda pakati pane mano yakagara akatoita kuti atifende vanenge vakuvara kuenda pakati pane varakagara madhokota achakurapai kukuvadzisa vana vevanhu saizvozvo zvose izvo zvoda kutevera vanhu madhokota iwawo akanga ari munyaya dzacho dzemhirizhonga dzikwatevera magweta iwawo akanga achiti mhirizhonga ngaine mberi Tigokudhifendai tiri kwaterera. Saka uyo anenge asarudza umhirizhonga, anenge asarudza umhezvakono, aiwa takakwana tosangana naye. Anenge akasarudza runyararo norugare. Haleluya kwaari gare nemazuva ake ngaawedzekwe munyika inotongwa navatema hasa vasarudza miritonga mazuva vanowinana pamberi nezanpie pamberi nezanpie pamberi nokubatana pamberi nokubatana the rest

If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara. Ipukute wakanyarara. Ungunyatsoparidza chii chesu chesu. chii chauri kuparidzawo ijournalism here vanhu tichi deadism chauri kuita aba kuti dedi wakutozvonanga uri baba venyika yese iwe ungatadze handiti hauone marale triple c because hauide triple c yacho

wega majenalisi mangani nyaya dzaunonyora usi unenge wadzitsvaga futi tibvire kumhepo te takanyarara zvinoda tange takapusa sadada utonange takadzungaira nosese chidetipidze ngoti baba munhu wese akuto zvakange ndiye baba wenyika yese nonsense